Basil, diwrnod mowr dych chi heddi. O, dwi yn ei, fi'n gwybod. Sut ydych chi'n teimlo? Teimlo fo all right, iawn, de. Lot o ffys cael ei wneud, ond ei dim moyn ei, cymod. Wel, chi'n gwybod beth, mae capel eitha llawn fyna nawr. O, dwi yn Just i chi. O! Seremoni fowr wedi baratoi. Shw mae'n neud i chi deimlo de? Wel mae'n teimlo not too bad. Ie? Ie ie ie dim yn posh. Ar yr ugeinfed o Chwefror 1941, yn ugen o'd, ymunodd Basil ar y Wyrlu Brenhinol, yr RAF, gan ddechrau ei hyfforddi yn Yr Amwythig. Ddwy flynedd wedyn 'ny, aeth i Irac a Phersia. Gall ei wasanaeth byth ei gydnabod yn ffurfiol, a wei ffrindie yn meddwl bod e'n hen bryd i newid ni. Digwyddes i ofyn i Basil os cebl o'n dangos y medals i fi, Basil? A wedodd e, I haven't got no medals, dim medals 'da fi, wedodd e. A wedes i, Shwd na? Fi'n credu oedd ambell i berson wedi gorffen amser rhyfel a wedi mynd gatre i bywyd naturiol A falle wedi slipo trwy'r net mewn ffordd heb gael ei medalau. A o'n i'n siarad â Basil a gofyn i fe pam nag oedd e wedi cael ei fedalau. A, a'r ateb yn syml daeth yn ôl, wel roion nhw ddim byd i fi a gofynes i am ddim byd. So o'n i'n meddwl, wel mae'n bwysig iawn i ddod i'r peth ma'n iawn. Ar ôl yr holl amser, yr holl flynydde, bron 80 mlynedd nawr. Mae 'na anrhydedd i fod yma pnawn 'ma ac yn bleser Mae'n bwysig iawn y blynyddoedd a'r beth mae o wedi gwneud ac yn anrhydedd i ni fod yma heddiw a'r pleser y bydd er mwyn i ni gael deud diolch i Basil am ei syrfis. Mae Basil yn mynd i gael dou fedal heddiw, un yw'r Defence Medal a'r llall yw'r 1939 Forty Five War Medal. A hefyd, mae fe'n mynd i gael bathodyn bach, fi'n gwisgo un tebyg fan hyn, mae pob un sy'n fetran yn Lluoedd Arfog yn cael y, yr bathodyn yma. Wel, mae seremoni fel hon yn jyst mor arbennig. Wi'n credu mae e wedi ysbrydoli ni gyd. Mae'n anrhydedd i gwrdd ag e, i ddweud diolch i chi, a mae'n ffantastig. I salute you all. And thank you very much. Chi'n eistedd fan hyn nawr gyda dwy fedal, shwt ych chi'n teimlo i fod wedi cael nhw? 83 mlynedd yn ddiweddarach. Cloud, cloud nine. O'n i di moyn ffys cael ei wneud beth oedd wedi digwydd heddi, chi'n gwybod. Mm. Ond mi'n bles fod, bod bobl wedi dod i weld e. Ond hefyd, llythyr o Buckingham Palace. Ie, yeah, ie, ond i'n surprise i cael hwnna. Chi di aros mor hir am rein nawr. Ie. Yeah. Byddwch chi'n wisgo nhw pan chi'n mynd i siopa? Na, Neu... good god, na. Wel, unrhyw un sydd wedi bod trwyddo rhyfel byd, mae rhaid chi roi parch yn nos e. Pwy feddyliau bod rhywun yn gallu cael ei medalau fe ar ôl yr holl amser hyn? 103, mae'n rhywbeth anhygoel, fel teg iddo fe. Be sy'n nesa de Basil? Cysgu trwy'r dydd nawr, 24 hours. Sai'n gweld bai arnoch chi.